Kull min għandu aċċess għall-internet, żgur li xi darba jew oħra aċċessa l-Wikipedija, enċiklopedija li qiegħda kontinwament tikber grazzi għall-kontribut ta' eluf kbar ta' attivisti. Li ftit jafu huwa li teżisti verżjoni Maltija tal-Wikipedija li, naturalment, jisimha Wikipedija.
Wikipedija hija enċiklopedija li ssibha fuq l-internet. Bil-Malti ngħidulha wkoll Wikipedija, l-istess bħalma ngħidu enċiklopedija. Wikipedija, bl-Ingliż u b'madwar 300 lingwa oħra, hija l-ħames l-aktar websajt imfittxija madwar id-dinja u hija l-aktar websajt imfittxija li mhijiex websajt kummerċjali. L-oħrajn, bħal pereżempju Google, il-Facebook u x'naf jien, dawn huma websajts kummerċjali li direttament jew indirettament fihom ir-reklamar. Fil-Wikipedija, tmur b'liema lingwa tmur, m'hemm qatt reklamar kummerċjali. Il-Wikipedija hija wkoll enċiklopedija li kulħadd jista' jikteb fiha. Hemm ukoll, naturalment, l-opportunità li wieħed jaqsam tagħrif li jkun diġà ppubblikat f'sorsi oħra għax l-enċiklopediji wara kollox hekk jaħdmu, u dan huwa biex jagħmel lil Wikipedia proġett interessanti għall-fatt illi mhux għandek awtorità waħda, xi ħadd partikulari bħalma pereżempju kienet l-Enċiklopedija Brittannika fejn dan huwa l-edituri tagħha li huma nies partikulari li qegħdin jgħidu x'inhuwa l-għerf, Imma l-għerf huwa għerf kollettiv, għerf maqsum u l-għan fil-fatt tal-Wikipedija huwa li naqsmu l-għerf tal-umanità flimkien ma' kulħadd b'mod ħieles u b'xejn. Il-verżjoni tal-Wikipedija bil-Malti Wikipedija hija xi ħaġa essenzjali biex aktar minn kollox nindirizzaw problema li ġiet identifikata fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea dwar l-estinzjoni jew il-periklu tal-estinzjoni ta' l-ilsien Malti fil-pjattaformi diġitali. Għaliex? Għax aħna meta nużaw pereżempju il-Facebook jew il-Google, dawn ħafna drabi nużawhom bl-Ingliż. Ehm, ħafna drabi anke meta niktbu, eh, niktbu bl-Ingliż. U il-raġuni li tajjeb li nkomplu naraw kif nistgħu niżviluppaw il-Wikipedija, ġifieri il-Wikipedia bil-Malti, Huwa għaliex dan il-materjal joffri wkoll rabta ma' xogħol ieħor bħal m'huwa pereżempju ċċekkjatur għall-ortografija, allura l-ispell checker jiġifieri, u anke aspetti oħra ta' kif nagħmlu traduzzjoni ta' tagħrif tassew importanti u essenzjali dwar affarijiet anke li m'għandhomx x'jaqsmu ma' Malta li jkunu jeżistu bil-Malti. Li inti allura jkollok, pereżempju, tagħrif dwar il-pjaneti, biex nagħti eżempju wieħed, bil-Malti, imma u Malti miktub tajjeb bl-istess tip ta' informazzjoni li għandek b'diversi lingwi oħra. Jiddispjaċini ngħid li l-Wikipedija bil-Malti eh, bħalissa fiha inqas minn 3000 artiklu eh, u ħafna minnhom mhumiex artikli ta' kwalità. Imma teżisti għaqda non-governattiva li jisimha Wikimedia Community Malta illi din qiegħda taħdem biex toħloq bażi ta' utenti, jiġifieri users kif ngħidulhom bl-Ingliż, illi dawn l-utenti jkunu jistgħu jaħdmu flimkien biex ikabbru u jkattru l-Wikipedija, il-Wikipedia bil-Malti. Ehm, dana eh, huwa biċċa xogħol kbira u enormi u li hemm bżonn huwa li l-ewwel ikun hemm grupp ta' nies li jifmu sew kif taħdem il-Wikipedia b'kolunkwe lingwa u mhux eh, ikun hemm eh, iffukar biss fuq il-Wikipedia, il-Wikipedia bil-Malti. Ehm, u dan jieħu żmien. Allura ix-xogħol ilu għaddej issa għal madwar tliet snin, qed isir b'mod volontarju imma b'mod li huwa miftuħ ħafna u ehm, jiena eh, personalment tal-anqas nittama li matul din is-sena li ġejja sa jkun hemm biżejjed nies li qegħdin jaħdmu fil-qasam tal-Wikipedia b'lingwi oħra biex anka il-Wikipedija bil-Malti, eh, il-Wikipedia bil-Malti, eh, tkun anka tista' tieħu dik l-ispinta Biex pereżempju minflok ikollna 3,000 artiklu kif għandna bħalissa, ikollna 10,000 u aktar. Il-mira hija li jkollna pereżempju 100,000 artiklu. 100,000 artiklu jdaħħal l-ilsien Malti ma' ilsna oħra, dejjem ngħidu aħna li l-Malti huwa fost it-tnax-il lingwa uffiċjali li hemm fl-Unjoni Ewropea. Jekk tara l-lingwi l-oħra jew inkella anke lingwi li huma d-daqs tal-Malti li mhumiex aqqas lingwi uffiċjali bħalma pereżempju huwa l-Welsh f'Wales fir-Renju Unit jew inkella lingwi uffiċjali oħra bħalm'huwa l-Iżlandiż pereżempju fl-Iżlanda, dawn qegħdin pari passu ma' dawn it-tip ta' figuri li qiegħed insemmi. Irridu nifhmu li Wikipedia żviluppat matul is-snin u allura għalkemm ħafna drabi naħsbu illi mhuwiex sors illi wieħed jista' joqgħod fuqu, nistgħu ngħidu li bl-Ingliż u b'nofs dożżana lingwi oħra, lingwi kbar, jiġifieri bħal mhuma l-Franċiż, il-Ġermaniż, anke bl-Għarbi, il-Wikipedia huwa sors ta' enċiklopedija li wieħed jista' anke jorbot fuqu. Biex jieħu dak il-livell irid ikun hemm ħafna aktar artikli milli hemm bħalissa, pereżempju, fil-Malti, U jrid ikollok anke aktar nies li jaħdmu flimkien kollettivament biex jaqsmu dan l-għerf. Allura inti jekk għandek min m'għandux x'jagħmel u jrid joqgħod jivvandalizza l-paġna tal-Wikipedia, dawn jew awtomatikament permezz ta' software li jinkiteb biex anke fil-verżjoni bil-Malti jikkontrolla dan it-tip ta' vandaliżmu jew inkella permezz ta' nies li qegħdin jagħmlu għassa kważi, ħalli ngħid hekk, ma' ċertu paġni, inti jkollok il-livell li jinżamm għaddej. Jiena fiduċjuż ħafna illi fix-xhur biex ma ngħidx fis-snin li ġejjin, il-Wikipedija se tieħu l-ispinta biex il-Wikipedia bil-Malti tkun tista' anke tilħaq il-livell mixtieq.